Gudden Owend bei Dikrich TV. Dir gesitt, d'Feier ass eriwwer. Virun zwou Woche war Dikrech nees voll am Fuesféiwer. Vun Donneschdes bis Samschdes gouf et ee Fuesbal um aneren, hei an der Brasserie beim Louis, am Café Mig an och an der Dikricher Stuff. haten nees souwuel den Altweiberbal wéi och den Hippiksbal stattfonnt an um Samschdeg war och nach an der Aler Seeërei de Kannerfuesbal. Héichpunkt war dunn awer wéi gewinnt nees de Fuessonndeg, wou d'Kavalkad erëm Zéngdausende vu Fuesboken ugezunn huet, fir dee schéinen Ëmzuch an eisem Stiedchen z'erliewen. Och 2025 war d'Kavalkad nees e vollen Erfolleg. An huet wéi gewinnt den Ofschloss vun engem animatiounsräiche Fuesweekend gemaach. Et war e méi wéi wierdegen Ofschloss vum Fuesweekend. Scho laang net méi war d'Wiederlag esou gutt fir eng Kavalkad wéi op dësem zweete Mäerz. Den ESD-Veräin war dann och scho bei der Opstellung vun de Ween.

fir déi sëllege Boken, déi de Wee an d'Stiedche fonnt haten. Um Enn huet ee vu 40.000 Visiteure geschwat, en Dram och fir déi, déi matmaachen am Cortège. Eng éischte Kéier mat dobäi d'Stater Majorette. Mir si scho säit Dezember amgaange mat üben, all Méinden, all Dënschden.

Wir werden auch gern wiederkommen!
Besonnesch an d'A gesprong ass dëst Joer dëse Won vun der Landjugend Furen. Si haten dat ganz aktuellt Thema Caritas opgegraff. Deen ass richteg méi ginn, vill iwwerluecht an ass och richteg schéi ginn.
Vill flott Ideen huet een awer och ronderëm de Cortège ënnert den Zuschauer fonnt, wéi bei dëse Frëndinnen aus der Emgéigend vun Dikrech. Mir gi schonn zanter Jaren ëmmer d'Fuesent zesumme eraus a mir kommen ëmmer erëm gären op d'Dikrecher Kavalkad, well dat ëmmer mega schéin hei zu Dikrech ass. An Dir maacht och ëmmer en anert Thema, wou Der dann zesumme Kostümer bastelt? Genau, mir bitzen eis Fueskostümen meeschtens all selwer. Mir hunn natierlech eng gutt Néiesch, déi eis do ganz gutt ënnerstëtzt, mee eis Kostüme sinn ëmmer selwer gebutzt. Jo, an dat mécht och scho mega Spaass, fir d'Kostümen am Viraus ze bitzen, well do hu mer och schonn ëmmer vill schéi Stonnen dobäi. Mir sinn de Meister Propper mat senge Wischmëppsen.
An Dir sidd hei privat ënnerwee? Jo, e bëssi privat ënnerwee. Ëmmer dobäi?
All Joer zu Dikrech.
Wéi ass Iech dann elo déi heiten Idee komm?
Ech gouf am Fong iwwerrascht. Et war esou, si wollten als Wichmopp goen an si hunn nach eemol Sapopper gebraucht.
Hien huet scho ginn mat senger Glatz.
D'Stëmmung op der 57. Kavalkad war einfach mega. War et dat gutt Wieder, déi vill Leit oder déi schéi Kostümer? A ween Iwwerall gouf gelaacht a gespaasst, sou dat et einfach nëmmen eng Freed war, dem ganzen Trubel nozekucken. Fir si hei ass deen Trubel vun den Erwuessenen natierlech dacks net sou bekömmlech. De sougenannte Family Place beim Wirtgen Schlass war duerfir déi Kéier, Nach emol weider ausgebaut ginn, mat Sprangschlass a Lastikschaukel. Fir vill Elteren déi perfekte Plaz sech mat hire Kanner ze erblosen.
Mir sinn extra heihinner komm, well mer geduecht hunn, et ass warscheinlech e bësse méi sécher fir d'Kanner, e bëssen Entertainment. Ech wousst net, dass ee Sprangschlass do wier, well si si ganz begeeschtert, dat ass tiptop. Hei am Eck einfach roueg ass a keen Alkohol ass a si kënne spillen. An ass déi éischte Kéier, wat sot der? Jo, et ass déi éischte Kéier an et gefält eis richteg gutt. D'Kanner si richteg frou. Déi éischt Kéier op der Kavalkad sécher net, mee hei elo am Family Place awer sécher jo. Jo, jo. An wéi fannt der déi Idee esou generell? Et ass ganz flott, och einfach fir Oflenkung fir d'Kanner, well et dauert awer relativ laang mat de Ween an esou weider a fir se bei Laun ze halen, ass dat schonn net schlecht esou eng Plaz ze hunn. Jo, jo. Dat ass e bësse wéi eng kleng Kiermes am Fong. Richteg, richteg dofir. Dat ass dann och flott, datt een dann och Kavalkad huet an eben och da sou e puer Attraktioune fir d'Kanner ass dat ganz flott, jo. Um Cortège selwer iwwerdeems ass et mat de Stonnen ëmmer méi enk ginn. Duerfir awer waren déi, déi hir Ween presentéiert hunn, och ëmmer méi séileg, hat sech déi ganz Méi dunn och endlech gelount. Och d'Jongen aus dem Schluechthaus waren hin und weg. Hiert Thema hat zwar e bësse Konkurrenz, dat awer sollt déi Dikrecher Ekipp net aus dem Konzept bréngen. Duerfir war dësen Dag einfach ze schéin. Haaptsaach mir maache Stëmmung, mir maachen en Thema fir d'Kanner. Ech mengen, dat ass dat, wat gëllt. An Haaptsaach, wéi gesot, mir kënnen eis ameséieren hei zu Dikrech mat deem wonnerschéine Klima hei an de super Leit, déi hei sinn. Also besser geet et net. Domat dierft d'Kavalkad 2025 wuel

Den Ëmzuch mat senge gutt 60 Gruppen a Ween ass den Highlight vun der Fuesent zu Dikrech. Mee esou e Won mat sengem Dekor entsteet natierlech net vun haut op muer. Den Dikrecher Veräin D'Jungen aus dem Schluechthaus, där gouf et fréier effektiv mol eent an der Stad, huet doran wuel mat déi meeschten Erfarung. De Veräin gëtt et ëmmerhi schonn zanter 1973. Och wa si um Ufank just als Fousstrupp matgaange sinn, sou sinn d'Junge schonn zanter laangem mat hirem Won,

Froen fir d'Kavalkad 2025. Zesummen gëtt all Joer an enger éischter Phas iwwerluecht, wéi een Thema soll drukommen. Wichteg heibäi ass, dass et fir Grouss a Kleng adaptéiert ass, aktuell an interessant an an der Produktioun och ëmsetzbar. Wéi onschwéier op de Biller z'erkennen ass, dréint de Won dëst Joer ëm ganz vill faarweg Bauklez. D'Deko war a sech d'Iddi vu ville Leit, wou mer eis zesummegesat hunn. Mir hunn dat a sech en aktuellt Thema fonnt, dofir si mer op dat gekomm. Do ass et och zimmlech einfach Kostümer ze fannen. Ech mengen da muss ech ëmmer beienaner passen. An do hu mer gekuckt, de Pläng Pläng gemaach a sech, wat wat maache mer, Legostécker bestellen, Käpp bestellen, mee dat ass déi ganz Dekoratioun hu mer a sech. Komplett, komplett geännert vis-à-vis vun deem, wat mer elo haten. Genee esou wichteg wéi d'Deko ass och déi ganz Technik hannendrun fir d'Réussite vum Ëmzuch. Dat kascht net nëmmen Zäit, mee verlaangt och no engem grousse finanziellen Invest. D'Fro, déi sech deemno stellt, Wéi finanzéiert e Veräin eigentlech esou e Fueswon?
Mir finanzéieren eise Won hei a sech mam Cotisatioune vun eise Memberen. Awer haaptsächlech hu mer eis Manifestatiounen, déi mer hei an Dikkech matmaachen. Do och e grousse Merci un de Syndicat zu Dikkech, déi eis ëmmer froen, fir zum Beispill um Ouschtermaart oder um Parkfest de Comptoir ze maachen. Mir hunn awer och eise Chrëschtmaart, wou mer Gedrénks an Iesse verkafen. Ech mengen, dat sinn eis Haaptquelle, wou mer eppes an d'Keess kréien. Wa mer déi net hätten, dann. Kent mer dat näischt esou eppes realiséieren wéi dat hei? Bannen gesi mir dass d'Ween oft op zwee Niveaue gebaut ginn. Trapen am Won sinn dann zum Beispill schonn eng Mussesaach. Et dierf natierlech och näischt wackelen oder lassgoen, dofir ass alles fest ugestréckt a geséchert. Fir déi néideg Stëmmung um Ëmzuch ze suergen, ass eng anstänneg Musekanlag mat Luuchten, Technik a Verkabelungen natierlech onverzichtbar. Mee eppes hu mir awer hei nach vergiess, oder?
An hei gesi mer nach ee ganz wichtegen Eck, elo net déi heie Këscht, mee deen heien Apparat. Ouni dee kënne mer bal net fueren, duerfir dee muss schonn ëmmer derbäi sënn, soss gëtt dat näischt. D'Stëmmung an der Ekipp ass einfach gutt a jidderee paakt iwwer Wochen a Méint eng Hand mat un. Den Zesummenhalt gëtt hei grouss geschriwwen, duerfir ass et de Jongen aus dem Schluechthaus och wichteg, alt mol deen een oder aneren Owend méi gemittlech ze gestalten an op eng aner Manéier produktiv ze sinn. An et sinn och Owenter, wou et hei ganz schéin ass, wou keen eppes schafft, wou mer dann doheem gefrot ginn, jo wat huet Dir dann haut gemaach? Näischt. Mee och dat gehéiert derzou, fir eng gutt Ambiance ze hunn. Zesummen ee Patt drénken, da kommen deelweis och ganz gutt Ideeën op d'Tapéit. Jongen, mir sinn fäerdeg mam Won! De richtege Spaass, deen hu si awer natierlech um groussen Dag vun der Kavalkad, wa si de schéine Won, dee mat esou vill Léift a Méi gebaut gouf, dem Public presentéiere kënnen. D'Awunner vun Dikrech sinn am Ganze 97 verschidden Nationalitéiten. Dikrech bitt deemno eng grouss kulturell Villfalt. Am leschte Joer hate mir schonn eng Partie vun hinne virgestallt, Brasilianer, Kapverdianer, Portugisen Syrer. Doriwwer eraus fënnt een awer och am Commerce zu Dikrech eng Rei Geschäftsleit mat zum Deel ganz interessantem Background. Haut zum Beispill wollte mer iech eng Fra mat ukrainesch-armenesche Wuerzelen virstellen. Si koum schonn viru gutt 20 Joer op Lëtzebuerg, an huet sech lo mat engem Kleederbuttik an der Groussgaass zu Dikrech néiergelooss. D'Julia Grinke vun Odessa ass virun 23 Joer an d'Land komm, ganz ongeplangt. Wärend engem Besuch bei enger Frëndin huet si d'Bekanntschaft mat hirem jetzege Mann, engem Lëtzebuerger, gemaach. Aus der Bekanntschaft ass séier méi ginn.
Speak with me and I don't know why I give him telephone number of my friend and then he call me next day invited me to for coffee and in two weeks he make me proposition for marriage in two weeks yes. D'Julia huet sech direkt gutt opgeholl fonnt, an der Famill vun hirem Mann, awer och soss am Land. Fir d'éischt huet d'Julia sech mol op hir Famill konzentréiert, sech ëm hir kleng Duechter Valeria gekëmmert, déi si aus der Ukrain mat op Lëtzebuerg bruecht huet. Dunn awer huet si ugefaangen aus hirer Passioun, der Moud, hire Beruff ze maachen, ass Moudekeeferin, mat engem klenge Showroom bei sech doheem ginn. D'Moud, déi koum vun Ufank un aus Italien. After I have proposition in Italy to become buyer there and of course it was not easy because I live in Luxembourg. And sometimes I must draw all the night, you know, and work after all the day in Italy. It's not easy but I was happy really, it's for me, it's my life. Hir Schwéiermamm huet schliisslech gemengt, si sollt der e Kleederbuttik opmaachen an e Frënd vun hir, e Geschäftsmann vun Dikrech, huet hir duerfir Dikrech recommandéiert.

Zesumme mat hirer Duechter Valeria, déi zu London Moud studéiert huet, leet Julia also elo de Kleederbuttik Buon Italien Fashion an der Groussgaass. D'Wuer, déi ass zimmlech ausgefalen an exklusiv. Vun all Stéck gëtt et maximum véier Piècen an all zwou Woche gëtt et och eng nei Kollektioun. Zu Dikrech schéint dat Konzept gutt unzekommen.
Mir haten um Ufank e bëssen Angscht, mee et ass Erstaunlech leeft et ganz gutt an et kommen och deelweis ganz vill Leit, déi aus anere Stied kommen. Esouguer vun Diddeleng hu mer ganz vill Clienten a vun Esch, déi wierklech weekends sech dann e puer Stonnen huelen, fir hei eropgefuer ze kommen an eis besichen ze kommen. An ech mengen, et ass an Dikrecher kommen Hëlt eben ëmmer erëm laanscht, wéi meng Mamm och scho sot. Si kommen och deelweis einfach eran, fir e bëssen ze poteren, fir ze kucken, wat et soss Neies gëtt. An ech mengen, elo an der Tëschenzäit si mer wierklech e bëssen etabléiert. An duerch d'sozial Medien an d'Promo, déi mer soss maachen, erreeche mer halt eben och Leit ausserhalb vun Dikrech. They come, they look, because you know I have not a standard style, you know, but with time I think they need time to trust me.

D'Valerja fillen sech einfach wuel am Land an och am Stiedchen. Och wann et fir d'Valerja sproochlech net evident war am Ufank, wéi hatt mat 5 Joer op Lëtzebuerg komm war. Zanter dat de Krich an der Ukrain ausgebrach ass, wunnt elo och dem Yulia seng Mamm zu Lëtzebuerg. Visitten an der Ukrain maache si keng méi.

Mee doriwwer eraus och nach en Audioguide matkeeft, mat deem nieft dem Geschichtsmusée, dem Militärmusée, dem Autosmusée an dem Béiersmusée zousätzlech e flotte guidéierten Tour duerch d'Stad ugebuede gëtt. Dikrech huet eng grouss kulturell Vilfalt, véier Muséeën an e mëttelalterleche Stellkär mat enger vun den eelste Kierchen aus dem Land, déi al Sankt Laurentius-Kierch, déi mam Geschichtsmusée verbonnen ass. Dës Räichtum wollt d'Stad Dikrech elo mol als e Ganzt no bausse vermaarten. Zesumme mat der Firma Sightseeing.lu gouf duerfir ee gemeinsamen Ticket ausgeschafft. Oh, ma et war eigentlech héich Zäit, dass esou eng Musékstad wéi Dikrech rëm emol eng zäitgeméisse Kombitike géif erausginn, wou dann och all déi Visiteuren an d'Touristen op ee Bléck géife gesinn, wat et hei alles ze kucke gëtt. An natierlech waren do d'Muséeën. Direkt un der Front. Et ass wierklech Gold wäert fir eis alleguerten. Et ass en Ticket, deen eigentlech och virun allem keng Konkurrenz sollt sinn zu all aneren Ticketen, déi et schonn um Marché ginn, mee e sollt eng Plus-value duerstellen.
Dësen Ticket mat integréiertem Audioguide riicht sech wuel un d'Touristen. Dat Ganzt gouf a fënnef Sprooche verfaasst an opgeholl. Awer net nëmmen, och Leit aus Lëtzebuerg allgemeng a méi spezifesch Kulturinteresséierter dierften heibäi op hir Käschte kommen. Am Audioguide gëtt enorm vill Hannergrondmaterial zu der historescher Stad Dikrech gebueden. Vum neolitteschen Zäitalter iwwer d'Réimerzäit bis zu den diversen Ieselslegenden ass wierklech alles dobäi. Op Ärem Tour duerch Dikrech ass Iech bestëmmt schonn opgefall, dass den Dikrecher Iesel iwwerall present ass. D'Ticketen ginn iwwert de Site oder d'App vu Sightseeing verkaf. Déi Interesséiert kënnen och just den Audioguide fir 5 Euro entweder iwwert d'App oder op der Plaz, also sur place, kafen. Fir den Tour unzefänken, soll een egal wéi fir d'éischt am Geschichtsmusée passéieren, wou ee seng Kaart mam QR-Code kritt. Duerno ass engem fräigestallt, wéi ee sech opdeele wëll. Wichteg ze wëssen ass, dass d'Leit den Audioguide bei eis an de Musée sollen aktivéiere kommen. D'Leit kréien dës Kaart, wou hannendrop een QR-Code ass, mat deem si den Audioguide kënnen fräischalten. An d'Ticketen an den Audioguide sinn 48 Stonne gülteg, sou datt d'Leit Zäit hunn all Muséeën a Rou z'entdecken. Ze liesen an ze lauschtere kritt een an dësem Audioguide nieft dem allgemengen historesche Background am Geschichtsmusée an an der Aler Kierch och flott Hannergrondmaterial zum Autosmusée, dem Zweete Weltkrich a Militärmusée, wéi och zu der Entstehung vum Béiermusée. An da ginn awer och fënnef verschidde Plazen an Dikrech beliicht, déi historesch Brauerei, d'Bezierksgeriicht, dat aalt Äschenshaus, d'Sutorhaus esou wéi de berüümt-berüchtegten Neelcheswee. Deen neie Muséesticket mat integréiertem Audioguide huet et op alle Fall a sech. Den Audioguide kann ee sech awer fir 5 Euro och eenzel zouleeën. D'Wëssen, dat heirop vermëttelt gëtt, ass einfach eenzegaarteg. Ëmmer méi Gemenge bidden hire Bierger a Biergerinnen e participative Budget un, mat deem si sech hire ganz perséinlechen Häerzensprojet erfëlle kënnen. Och zu Dikrech wäert 2025 esou e Projet kommen. Elo also dierft. Dir Iech Gedanke maachen, wat ee mat deene Suen zu Dikrech ënnerhuele kéint? 2025 wäert deen éischte participative Budget zu Dikrech lancéiert ginn. Hutt Dir also eng Idee, fir Äre Quartier ze verschéineren, e Projet, fir d'Zesummeliewen ze stäerken oder ëffentlech Plazen opzewäerten? Da kënnt Dir der Gemeng Äre Projet scho ganz geschwënn erareechen. Mir wëllen d'Biergerbedeelegung hei zu Dikrech weider stäerken an do ass de Budget participatif e wichtegt Instrument dofir. Nodeems mer u sech d'lescht Joer de Projet Hashtag NeiDikrech an d'Liewe geruff hunn, wollte mer dëst Joer nach ee Schrëtt weider goen an de Leit d'Méiglechkeet ginn, fir konkret Projeten, dem Schäffner Gemengerot virzeleeën, datt d'Leit déi kënnen ausschaffen an eis presentéieren. A mir si gespaant op dat, wat kënnt. Nodeem d'Bierger a Biergerinnen also scho mat Hashtag NeiDikrich d'Méiglechkeet krute fir bei de grousse Verännerungen am Stadkär e Wuert matzeschwätzen, soll elo och jiddereen d'Moyene kréie fir selwer e Projet anzereechen. De Spillraum dobäi ass kee klengen, ëmmerhi geet et hei ëm e globale Montant vu 50.000 Euro. Alles ass trotzdeem net méiglech. Fir d'alleréischt muss et natierlech ee Projet sënn, deen um Territoire vun der Gemeng Dikrech ëmsetzbar ass, an dat op enger ëffentlecher Plaz. Et kann een ee Projet erareechen oder awer och méi Projeten. De Budget vu 50.000 Euro däerf just net gesprengt ginn. Wat d'Themefelder elo belaangt, dat geet u sech vu bis, vu Kultur iwwer Sport, iwwer Jugend, iwwer Digitalisatioun, iwwer. Zesummeliewen, also dat geet wierklech ganz wäit an dat wollte mer och bewosst esou breet oplossen. Egal wéi wäerten d'Propose fir d'éischt enger Etüd vun de Gemengeservicer op Zoulässegkeet a Machbarkeet ënnerzu ginn, ier dann de Schäfferot d'Decisioun hëlt, wat fir Projeten a Fro komme fir realiséiert ze ginn. No der Presentatioun vun de Projeten am Gemengerot geet et dann an d'Phas vun der Ëmsetzung.
U sech kënnen alleguer d'Bierger aus der Gemeng Dikrech matmaachen, déi op d'mannst 16 Joer hunn. Hei war et eis ganz wichteg, datt mer och d'Jugend mat abannen, esou wéi mer dat och beim Projet Hashtag MyDikrech gemaach hunn. Mir wollten awer och de Veräiner an och den Entreprisen, déi Besëtz zu Dikrech hunn, d'Méiglechkeet ginn, fir Projeten anzereechen. Dat kann een individuelle Projet sënn, kann awer och een kollektive Projet sënn. Dat muss mer dann le moment venu muss mer dat kucken. An dann ass et natierlech esou, datt herno de Schäffen a Gemengerot ee vun de Projeten oder vläicht och méi Projete muss raussichen. Mir kënne se net alleguer zréckbehalen. Do muss mer d'Krittären da kucken a mir wäerten d'Leit och driwwer informéieren, wann ee Projet zum Beispill net zréckbehal ginn ass, firwat en net zréckbehal ginn ass. A mir mussen do ee Choix maachen a mir kënne se leider net alleguer huelen. Mee dat hei maache mer elo dëst Joer fir d'éischt a mir wäerten dat do awer och an den nächste Joren och weiderféieren. Hat Dir also schonn ëmmer eng gutt Idee, wat een zu Dikrech verbessere kéint? Dann traut Iech a loosst eis Äre Projet zoukommen iwwer e Formulaire, deen Dir der Gemeng per Mail oder Post kënnt schécken Ass dat méiglech? Den Opruff fir Är Projeten anzereechen an d'Detailer fir déi ganz Prozedur kritt Dir scho ganz geschwënn vun eis matgedeelt. Déi Lëtzebuerger Firma Scheim hëlleft Betriber eng Strategie ze entwéckelen, fir sozial responsabel ze ginn. Virun enger Zäitche schonn huet si sech mat der franséischer Firma Mego zesummegedoen. Déi Zigarette Stëmp recycléiert an aus hinnen Plastiker mécht, e Material dat onendlech kann recycléiert ginn. De Projet Zero Mégot war gebuer an ass och ewell zu Dikrech op fruchtbaren Buedem gestouss. D'Leit zu Dikrech kënnen zanter méi laangem e wesentleche Beitrag zum Ëmweltschutz leeschten. 2022 huet d'Gemeng uechter der ganzer Stad speziell Äschebecheren opstelle gelooss. Amplaz um Buedem ze endegen oder am Reschtoffall ze verschwannen, kënnen d'Kippen zanterhier esou zu neiem Liewen erwächen. Véier Mol am Joer kënnt d'Firma Scheim déi agesammelt Zigarettestëmp an de Service Technique ewechhuelen a léisst dës duerno zum Mobilier fir den Ausseberäich verschaffen. De Projet Zero Mégot dréit och zu Dikrech ewell seng Friichten, 105.000 Stëmp goufen zanter dem Ufank vum Projet bei äis agesammelt. Am éischte Joer hu mer ongeféier 14 Kilo Zigarettestempel gesammelt. Aktuell si mer bei 26 Kilo. Dat ass de Stand vu Mëtt 2024. Wat kann ee sech an der Zuel virstellen? Mat deene 26 Kilo Zigarettestempel, déi mer gesammelt hunn, goufen ongeféier 60 Kilo CO2 agespuert an dat entsprécht och 52.000 Meter Kibb Waasser, déi net polluéiert goufen, wann een d'Zigarett einfach op de Buedem géif geheien. Tatsächlech sinn an enger Zigarett net nëmmen eng 4.000 gëfteg Substanzen, déi direkt op d'Gesondheet vun de Verbraucher agéieren. Virun allem huet esou eng Zigarett en enorme Schued fir d'Ëmwelt, an der Natur brauch dës 15 Joer, fir sech ze degradéieren. Si ass geféierlech fir Déieren a verknascht 500 Liter Waasser. D'Verbrennung vun den Zigaretten am Müll iwwerdeems produzéiert Zäregaser, déi dem Klima schueden. Zu Dikrech ka jiddereen, dee seng Kippen an déi speziell Äschebechere geheit, also e weesentleche Beitrag zur Natur leeschten an och vill CO2 a Ressourcen aspueren. Eleng mam Offall aus den Dikrecher Äschebechere konnte bis ewell schonn eng 14 Miwwelen fir den Ausseberäich gebaut ginn. Net fir näischt wëll d'Gemeng elo d'Sammelstelle fir Zigarettestëmp ausbauen an och aler ersetzen. Donieft kënne Veräiner se schonn elo bei der Gemeng der Eschebeschere fir Eventer ausléinen. Och zur Poubelle selwer si mer op der Sich no Poubellë mat enger méi klenger Ëffnung, well mir hunn oft de Problem, dass d'Leit hire privaten Hausmüll do rageheien. Dofir vläicht nach hei e klenge Rappell, sou gutt et geet den Tri ze maachen an dann och den Offall wierklech op der richteger Plaz entsuergen. Voilà, dat ass mäi klenge Rappell, deen ech nach mat op de Wee ginn. Müll ass eben net einfach eppes, wat ee soll schnellstméiglech egal wou lassginn. Mëll ass eppes, wat duerch den Eegeverbrauch entstan ass, an den Ëmgank domat ass deemno jidderengem seng Verantwortung. Mir stellen Iech déi richteg Moyene zur Verfügung, u jidderengem Eenzelnen och de richtege Gebrauch dovun ze man. Net nëmmen d'Hotelschoul an de Rue Mäerten feiert dëst Joer Gebuertsdag, och den Dikrecher Kolléisch kann 2025 schonn op 195 Joer Bestoen zréckkucken. Fir eis eng gutt Geleeënheet d'Geschicht vum Lycée an eiser Rubrik Eng Minutt zréckgekuckt e bësse méi genee z'analyséieren. Uechtzénhonnertdrësseg war den Dikrecher Kolléisch als Mëttelschoul gegrënnt ginn. Deen éischte Lycée zu Dikrech war allerdéngs fir d'éischt am Klouschter op der Kluuster ënnerbruecht 1841 ass aus der Mëttelschoul e Progymnas ginn. Eréischt 20 Joer duerno ass dësen an dat haitegt LCD-Gebai an der Avenue de la Gare geplënnert, dat 14 Joer virdrun als Kasär gebaut gi war. Nach eemol 30 Joer méi spéit, 1891, ass aus dem Progymnas dunn e Lycée ginn. D'Gebai vis-à-vis vun der Gemeng ass an de Siechterjoren ausgebaut ginn. Duerno gouf hei och d'Mëttelschoul fir jonk Meedercher opgeholl. Ufank de siwwenzeger Joren ass en zweet Gebai an der Rue Mäerten gebaut ginn, wou zanterhier déi ënnescht Klassen ënnerbruecht sinn. 1996 ass zousätzlech nach eng Annex am Lycée technique zu Miersch entstanen, aus där dunn awer 2021 eng international Schoul gouf. Zanter enger ganzer Rei Joren gëtt am ale Kolléisch bei der Gare och e BTS a Media Writing ugebueden, deen eng Ausbildung fir d'Beruffer an de Medien ubitt. Mat sengem voll equipéierte Media Center ass den LCD allgemeng dee Lycée mat de beschten audiovisuellen Infrastrukturen am Land. Enn dëser Woch gëtt et offiziell Fréijoer. Kuerz virdrun ass et Traditioun nozuhëllefen, fir schonn am Virfeld e bësselche méi Liicht ënner d'Leit ze bréngen an déi kal Joreszäit ze verdreiwen. D'Buergbrennen bei der Sauer ass deemno ëmmer nees eng ganz beléiften an och Gutt besichten Aktivitéit. Eigentlech hätt et dëst Joer bei gutt 14 Grad am Dag guer kee Buergbrenne méi gebraucht fir de Wanter ze verdreiwen. Awer esou eng schéin Traditioun léisst een dach net gär falen, och wann et richteg Aarbecht kascht fir d'Kräiz dofir opzeriichten. Do schaffen ëmmer zu 15 bis 20 Leit, mat Ënnerstëtzung vun der Gemeng. déi eis Plaz zur Verfügung stellt, d'Poubellen, alles wat mer hei stoen hunn, ausser eise Container. An si hunn eis och mat engem Tracteur ënnerstëtzt fir d'Buerg opzeriichten, well dat ass Tonnegewiicht fir dat ze handelen an dat ass net esou ohne. An dat huet och dëst Joer annerhallef Stonn gedauert bis se stoung. Jo, an da muss nach e bëssen nogeschafft ginn, fir datt se och stoe bleift an ofgeséchert ginn an dat dauert dann an da brauch ee vill Power, jo. Um Enn awer lount sech déi ganz Méi fir déi déi matmaachen sou gutt wéi fir déi déi kucke kommen.
Ech wunne schonn 10 Joer hei an ech kommen ëmmer erëm gär. Et ass ëmmer flott, jo et sinn ëmmer kënneg Leit hei. Gëtt emmer e schéinen Owend. Besonnesch déi lescht Joren ass d'Buergbrennen zu Dikrech déck besicht, well et méi no bei de Leit ass. Déi lescht Jore war et wierklech e Succès, well mer se heiënne brennen an net méi um Härebierg, well dann hunn d'Leit misste erop goen. Also ech rechnen awer, datt mer ëmmer esou ëm déi 200 Leit hunn mat de Kanner, déi se kucke kommen, och well et samsdes ass an net méi sonndes, well da mussen d'Kanner net esou fréi an d'Bett. Dofir hu mer och méi Leit. Op si waart natierlech och ëmmer eng ganz besonnesch Leckerei, fir déi een neierdéngs emol net méi ze bezuele brauch a fir déi och déi invitéiert sinn, déi mathëllefen, egal ob vun Dikrech oder net. Ech mengen, et gëtt déi Iezer Bulli. Dat heescht, mir freeën eis schonn drop, do eng Kéier ze schmaache kënnen. Mir hunn all Joer, wou mer Zopp elo verdeelen, déi lescht Joere mär mer dat gratis, well mer se och gratis um Härebierg gekacht kréien. Dat ass alles un de Citoyen, fir einfach mol Merci ze soen, datt se eis och ënnerstëtzen, datt se eis Memberskaarten ëmmer schéi fläisseg bezuelen oder fräiwëlleg bësse méi ginn. Also mir ënnerstëtzen dat gäre mat eiser tatkräfteger Hëllef vun der Nordstad, dat heescht dem cis Nordstad. Déi kommen och ëmmer d'Ekippe vum Dingscht hei aushëllefen. Fir eben genuch Manpower ze hunn an dann dierfe se natierlech och gäre mat iessen, och wa se kleng Dikkreger sinn, dat ass kee Problem. 200 Liter verdeelt d'Amicale-Asazenter Dikrech um Dag vum Buergbrennen. D'Zopp, déi si vun der Arméi zur Verfügung gestallt kréien, mat Brout, Besteck a Service, e schicke Gest, dee vill Freed bréngt. Näischt geet awer iwwert de Moment, wann d'Buerg aus Holz a Stréi, dann endlech a Brand gestach gëtt. Dëse Mount kann een am Kulturhaus zu Dikrech d'Konscht vun zwou ganz interessante Fraen erliewen, d'Molerin Claudine Maillet, Presidentin vum Veräin La Palette, an d'Keramikkënschtlerin Josette Maurer presentéieren an hirer Expo à deux zwou ganz ënnerschiddlech Konschtrichtungen, déi sech gutt ergänzen. D'Claudine Maillet ass eng ganz villsäiteg Kënschtlerin mat nationaler Unerkennung. Si stellt och reegelméisseg am Konschthaus zu Dikrech aus, ënner anerem och am Kader vun de Palette-Expoen, wou si Presidentin ass. Dëse Mäerz awer ass d'Claudine Maillet zu zwee ënnerwee mat der Tounkënschtlerin Josette Maurer. Och wann d'Expo à deux am Ufank als Eenzelausstellung geduecht war, ee gemeinsaamt Thema gëtt et dann och net. Een Thema sou am Fong, Zesummen hu mer Nik. Mer hunn eis à deux genannt, well mer zu zwee hei ausstellen an déi Galerie hei, déi eegent sech ganz gutt fir verschidden Themen ze presentéieren. An esou ass et och, esou kënnt et, datt ech a verschidde Säll verschidde Saache. Themen weisen. Esou fënnt een zum Beispill ee Raum, an deem alles floral ass. Well sech d'Claudine Maillet zanter méi laangem scho mat der Frida Kahlo beschäftegt, gëtt et och e Raum, deen der bekannter mexikanescher Kënschtlerin dediéiert ass. Dann hu mer ee Sall, dat ass esou e bësse vun allem, esou ee Mix aus Kueben, e bësse vu mam Häerz, well ech och Problemer domat hat. Dat hunn ech dann doranner och verschafft. An dann dee letzte Sall geet ëm d'Thema Waasser, Fësch, Schwammen. Der Claudine Maillet hir Biller sinn immens villfälteg, jee no Motiv a Laun ass hir Konscht och méi, mol manner strukturéiert. An der Josette Maurer hir Skulpture schéine sech perfekt an déi Stëmmungen anzefügen. Et kéint ee bal mengen, hei hätte sech zwou Kënschtlerinne fonnt, déi och nach weider kéinte kollaboréieren. Dat kann ech esou mol nach guer nik beäntwerte well ech nach nik doriwwer nogeduecht hunn. Hunn dat elo einfach esou hei zu zwee gemeet. Dat klappt super gutt mat eis zwee. Dat harmonéiert gutt an de Faarwen an alles. Do ergänze mer eis super gutt an et sprécht mech u sech perséinlech och wierklech u wann ech hei derduerch ginn. Gefält mer an dat schléisst nik aus dat eng Suite dovunner kënnt, jo.
Wat soss nach sou lass ass dëse Mount an och Ufank Abrëll zu Dikrech, dat kënnt der iech elo an eisem ganz gutt gefëllten Agenda ukucken. Ech soen iech da schonn emol Äddi! Bis an 4 Wochen nees, wou mir eis dann op Ouschterméinden zréck gesinn. Bis dann! Den 21 Mäerz owes um 7 Auer invitéiert d'Kommissioun fir den drëtten Alter op eng Konferenz mat der asbl Omega 90 am Festsall vun der Grondschoul. Theemen hei sinn Palliativmedezin, d'Euthanasie, d'Patienteverfügung an d'Servicer vun Omega 90. Den Dag drop, 22 Mäerz, dann ass et Zäit fir d'grouss Botz, déi déi Kéier vun der Nohaltegkeetskommissioun organiséiert gëtt. Rendez-vous ass um 9 Auer moies beim Restaurant Al Schwemm. Den 22 Mäerz owes um 8 invitéieren déi Dikrecher Musek an hir Junioren op de Concert Celtic Rhythms an der aler Seeërei. Special Guest ass d'Luxembourg Pipe Band. Den Dag drop, den 23 Mäerz owes um 6 ass erëm en neie Concert an der Serie Jeux d'Orques, wou déi Kéier den Organist Maurice Clement zesumme mat sengem Papp a senge Kanner optrëtt. Dee Concert ass awer net wéi gewinnt an der Parkierch, mee an der Aler Kierch. Direkt duerno um 7 Auer ass nämlech an der Aler Kierch och d'Remise vum Mérite culturel, mat deem d'Stad Dikrech e bedeitende Kulturschafenden an Dikrech auszeechent. Déi Kéier ass d'Wiel op den Dikrecher Organist Maurice Clement gefall. Den 28 Mäerz owes um hallwer 8 invitéieren d'Kulturkommissioun vun der Par vum Gudden Hiert an d'Beweegung Focolare op ee Filmowend an der Parkierch, wou de Film L'amour vint tout vum Chiara Lubich, der Grënnerin vum Focolare Mouvement, gewise gëtt. Den 29 Mäerz organiséiert d'Elterevereenegung Dikrech op en Neits e Kannerfloumaart am Festsall vun der Jongeschoul, dësen ass nomëttes vun 2 bis 5 Auer. Den 30 Mäerz invitéiert d'Amicale Ons Jongen a Meedercher Dikrech op eng Gedenkfeier fir déi 28 Dikrecher Jongen, déi am Zweete Weltkrich gefall waren oder als vermësst erkläert goufen. No enger Mass an der Parkierch um hallwer 11 moies gëtt eng Gerb virum Krichsmonument bei der Kierch néiergeluecht, uschléissend ass eng Receptioun vun der Gemeng an der Grondschoul geplangt. Den drëtten Abrëll owes um 7 gëtt am Ciné Scala de Film The Illusion of Abundance mat uschléissender Diskussioun gewisen. Et ass dëst en Event vun den Ëmweltkommissiounen aus de véier Nordstadgemengen an der Ettelbrécker Kooperatiounskommissioun, déi duerno all zesummen op e Patt invitéieren. Den Dag drop owes um hallwer siwen ass de Vernissage vun der neier Expo am Kulturhaus. Déi Kéier op Besuch ass erëm d'Asbl Arc mat hirer Arc-Brëll-Ausstellung. Virvermierken sollt een sech awer och schonn den Ouschtermaart, den 12 an 13 Abrëll, op deen de Syndicat d'Initiative invitéiert. Vill flott Maart an Handwierksstänn loossen um Weekend virun Ouschteren déi passend Ambiance zum Fest opkommen a bidde genee déi richteg Iddien fir Kaddoen an Deko.